Ka toro tū atu rā taku rākau, taku toko, ana ka whiua reretia atu rā ko ngā mihi ki te ao wairua, a ka toro tū anō rā ngā mihi, oti anō ka whiua rā ko ngā mihi ki runga ki te ao tangata tātau e ngunguru nei. Nau mai, piki mai, kake mai ki te kupu o te uru e tū nei e mihi kau ake ana rā Ki a koutou katoa, ki a tātou katoa. Hoti anō, tā tātou nei pūrongo tuatahi o te reo o te uru i tēnei wiki, ā, koia, koia, e anga ake ana rā ki te ware toi, arā, me ngā taonga o roto. I tū tētehi uiuinga, wakaari, waka atu i ngā mahi ā toi, ana ki roto i te riu o te rohe o Taranaki, arā, ki Waitara. He nui ngā kōrero, he nui ngā āhuatanga, He nui ngā mauri ana i kōrerotia e ngā kaitoi ki tēnei uiuinga tāngata. Kāti, kia aro atu rā tātou ki te pūrongo. Ka tākiri mai te tou ou ka tākiri ta i ko tēnei waka aturanga toi ki roto o Whaitara ki te mā raki o Taranaki. U tonu mai mo te roanga ake o tēnei pūrongo. E toi nuku, e toi rangi. You've got to understand and accept that Maori culture is your advantage if you want to be an artist and and you have to look at the depth of it rather than the

And as you solve many problems you find you become better and better at doing it. Uh, and it's always difficult, it's always difficult, but be positive, yeah, because the moon's going to rise again following month and the stars are going to be out and you have to live another day. E ai ki a Nicholas ko te tino uo o te maʻi toi e kapo i ngā painga i ngā māramatanga katoa o te ao toi. E ora tonu a Toi i ngā ringaringa o te kaitā, me ngā tāngata e wakatenatena nei i te aua atanga o ngā mahi toi. Aroha Broughton Puē, Te Reo o te Uru. Ka tae te pūrongo ko tēnei e rongo ake ana i te matua nei a Darcy Nicholas E kōrero ana mō te ao o ngā atua, e kōrero ana mō te taha wairua o ngā mahi toi, ana e whakaaringia ana. I rūmemene atu rā ngā kaitoi ki konei, ā, ki tēnei o ngā wā i oti anō ki te whakaputa, ki te whakaatu i ngā mahi me ngā kōrero ō-onu o roto i ngā mahi ā-toi nei. Koirā tētehi wā anga, ko ngā tāūū kōrero Mō ia te toi, mō ia te toi. E oki ake ana ki te toi uarewa. E oki atu ana, otii anō ki te toi o ngā rangi. Ka pai rawa atu tēnei o ngā tōpunitanga toi me ngā uatanga ki te waiwā koutou ki te toro atu i ngā mahi nei, ā, tēnā, e rere, e rere, rere atu rā. Kia witi rere atu ai au mai te riu o Taranaki maunga kia tae ake ai anō au ki te awa tupua o Wanganui, e toi anō te kaupapa o te pūrongo te wai ake nei, ko Uritau te ingoa. Otiia anō, kei te pūrongo a Eruera Rerekura te roanga atu me te ōunutanga atu o ngā kōrero. E waka kitenga ou ki te pokapū toi ki Wanganui. Ahakoa e mōiotia wānuitia ana te kupu huritau mō te rā whānau, ko te āngaitanga o tēnei kaupapa e huritau ana ki te tau ka tae anō nei ka orī.

Um, reflection, consideration, like calming down, slowing down, um, and so that was the brief that was sent out to our artists. Ko te nuinga o te onga toi nō te awa o Wanganui, ko etahi atu o rātou nō Wāi kē.

start building a bit of awareness in terms of the impact of such significant amounts of water from our from the natural you know waterways wanted to raise the awareness on that and I also wanted um, people just to start feeling good about themselves being of Wanganui nui tonu Mō Isaiah Barlow, kua te kaumā utu tau aia e ngaro ana i te ao toi.

What these things are about. About sharing ideas. Āna, me huritau ka tika ki te kounga o ngā mahi toi e whakaatu atu ana ki te pokapū toi ki Wanganui. Iriwiri Rerikura, Te Reo o Te Uru. Koia. Kāti, e rongo ake ana i ngā kōrero e aʻu atu ana ki te rangi, ki ngā wetu oti anō ki a Puanga. Ā, ehara i te mea ko tēnei kupu i a Uri Tau, e pā ana ki te uri tau o tētehi mea, o tētehi kaupapa, o tētehi tangata. Kāo, kei te kōrero mō te tau kāori. E kōrero ana mō ngā tini āhuatanga o tērā wā. He nui ngā kōrero anō hoki Kei roto i ngā taonga toi, ā, e tūtū nei, e tūōiti nei hei mātakitaki mā te tangata. I tākina ai ngā ruruku o te ao kō atu ki runga i ēnei taonga, i tae ake rā a nunui mā, a roroa mā ki te manaaki i te kaupapa tūranga o te rā. Inā, ki te wātea anō rā koutou ki te peka atu ki tēnei o ngā whakaaturanga ka tika me tae atu. He nui ngā kōrero hei ako He nui ngā kōrero hei wānanga. Ki a Wakaao kapu au mai te roe o Wanganui, ka piki aropiki ake ai au ki wea oti anō ki roto i te riu o Rangitāne, kia tae atu au ki Tāmaki nui a Rua. Koe ia tēnei te wāhi e a rā te kaupapa, e waka kota i nō ngā wātene Māori me ngā karangarangatanga o tērā takiwā, arā, ki ngā iwi ki o te āpori nōoki ana kia tau atu ana e wā whakawanaungatanga tēnei kei a Tema Emi te roanga atu. Kia mau roa te tū whakaute a ngā hapori Māori, ko Tū Whakaute te ingoa i tapaina ki runga i te hui hauora i whakahaerehia e te Piringa Mana Tōpū Wātene Māori ki roto o Tāmaki Nui a Rua. Ko te kaupapa te Tū Whakaute, ā, kia taea e ngai tātou te iwi Māori me kī ngā whānau katoa, ā, kia whai. Mana i roto i tō tātou nei hauora. Mō te oranga tonutanga o tātou katoa i roto i ngā tūāhuatanga o te wā. I whakatōpū tahi mai ai te kaupapa nei i te hapori whānui ki te wāhi kotahi, ki te noho tahi, ki te whakawhanaunga tahi, tae pakeke mai, taiohi mai, tae tamariki mai anō hoki. Ko te mahi whakangāhau, Ngā Wānanga Hauora me te kimi rongoā ārai mate ētahi o ngā kaupapa nui o te rā, katoa mai katoa mai, e hāngai pū ana ki te hauora o te tangata. in the heart hey everyone wants to come and look after our people you know show them the love.

E manawa tītī ana te piringa manatōpū wātene Māori ki te tauawhi i ngā hapori. Kua tokomaha ake te hunga rangatahi ināianei kua uru atu ki roto i ana rārangi mahi. He honore nui mā tēnei māmā ki te tū ngātahi me ana tamaiti tokotoru ki te mahi i ēnei mahi. The kaupapa I felt aligned with who I am as a person um so that was me, that was the first step I took to becoming a warden, yeah. I think the biggest thing for me is.

ki te, kia pēhea ai mātou ki te huakina te tatau, engari kia whakaahuatia ai ki te hunga taiohi, ā, he momo, he, he momo rawetanga, me kī, he momo, ā, he momo kaupapa mō rātou hoki, ehara ā, mō te hunga pakeke kaumātua anake tēnei mahi. Nā reira, āe, koe, koira, engari he wānanga nui tērā. I eke te rā ki ōna taumata, me ngā whakangāhau a ngā kaiwaiata pēnei i a Luke Whaanga, Sian Doherty, Lion Rez rātou ko Israel Star. Te mehemi te reo o te uru. Tēnā rawa atu e koe e oa e Tema, e whakamārama ana, e wānanga tēnei. E whakapiripiri ana i te tangata ngā kaumātua, ngā mātua, ngā tamariki mokopuna. He wā ngaau, he wā waiata, he wā ako i ētehi o ngā mōhiotanga mō te urutā, ērā mea katoa. Heoti anō kia koutou oki e ngā wātene Māori Ka nui te mihi. Kia nui te mihi tā te mea ko koutou tētehi kāhui e tino māia nei, māia nei, ki te manaaki i ā tātou nei tāngata nō roto i ngā rohe, i ngā kaupapa nui, i ngā kaupapa o te iwi, ngā kaupapa o te āpori. Ka pai te wairua o tēnei uiuinga ana i roto i a Tāne Heoi anō, i roto i tēnā rohe me kī o Tāmaki-nui-a-Rua. Nō reira, e ngā iwi, e ngā āpori, ā, ka tukuna atu ko ngā kupu mauriora ki runga i a koutou mō te mauriora oki o tēnei kaupapa. Ka kī ake, kia wehe mai ai au i ngā tūranga o tōku tupuna a Tūranga-i-mua, te Tama-a-Turi, anā, kātahi au ka aro atu. me te iuoki o taku waka kia tae anō au ki roto i a Wanganui, kia tau atu au ki te pūaha o te awa nei. Koinei tonu te wā i tau atu ai a Kupe i tōna taenga tuatahi ki tēnei waitua. E aha kei konei? Otiia anō, ko te pūaha tonu. I roto i tēnei wā kei te whakatikaina te pūaha, ngā wāwāanga, ngā taataha, Ki noho waiora mai ai ko te pūaha o Te Awa Whanganui. Kei tēnei pūrongo i whakaaetia a nui mā a raʻi mā kia tae ake ki te whakarongo ki ngā kōrero mō te whanaketanga o te pūaha. Anei te pūrongo. Ko te puaa e kaupapa nui ei whakaau i te puaa o te awa o Wanganui. Kua puare mai nga tatau ki te apori oanui kia marama ai ratou i nga wakawanaketanga. Today is about um is an opportunity for the wider community to come um and find out what's happening down here. Truthfully we've been a little bit overwhelmed um with how many members of the community have turned up and from, from different areas within and different interests within the community. Um, it's been wonderful to interact in an informal setting um, with so many people. It's probably four times what we expected. E kaupapa au tēnei mo te roi o Wanganui, arā te mahi ngātahi o ngā rōpū o te Kaunihera o Wanganui, te Kaunihera Arohe o Horizons, Q-West Boat Builders,

Kia manaaki ia tēnei taonga mō ngā waka tupuranga kei te eke tonu mai nei. And like everything else that's happening and has evolved over time, we've forgotten where the life source is, um, and that's the awa. So it, it seems only right to come back to the awa and, and to make that the focus. And if we're looking from that point, the community will be enriched and enhanced in every way. I te mea, ko te awa te mātāpuna o te ora. Iriwere Rerikura,

tau ki te awa tupu a Wānui. Nō reira ka tika rā, ka tika rā, ki tae ake rā koutou ki te whakarongo ka tika rā, ka tika rā, ana kia tukuna atu ko ngā kōrero ki te iwi o roto o Wanganui, oti anō me ngā piringa kāranga ranga maha. I reira hoki rā te Kaunihera o Wanganui e tukutuku ana i ngā kupu whakamahuki e pā ana ki te oranga tonu mai o te pua. Ka kī ake i runga i tērā i te mea ki te pua a au ara ki te ngutu o te awa, ā, ka riro rā tēnei mā tēnei ngutu, ā, oti anō mā ngā ware, ā, kōrero o te korimako o Taranaki i te reo irirangi o Wanganui, Rangitāne nōki, e mihi atu rā ki a koutou e te kākunikuni tangata karanga māi. Oti anō nā runga i tērā, kei te māngai pāo, E kore e pau, e kore e pau, ngā mihi ki a koutou e rau manaaki mai nei i tēnei taonga kōrero. Nā runga i tērā e te iwi e, kia tau ngā manaakitanga nui, ā, ko ngā tōmairangi oki me tau ki runga i a koutou katoa, te runga, te raro, te wao, te roto, tēnā koutou, tihē, mauri ora.